tatenda i think gasi iri rikupera ukuona kuti kusvipisa mapoto It shouldn't do that. How is everybody? ndati gasi iri hesikani naiwe themu ndati gasi iri nenge rikupera rikusvibisa mapoto akazviona

ndikuya hama dzadiwa rega uyu yangu rega isadzana muri kwati tatenda bmn Fake wechikana. Anga asina kuisa fake boss ndatomudza kuti ndoda kuchinja uyu. Vanhu vakazouya because I think vakazongoya vakomana three type. Bata basa musharukwa. Chero kutora dzanga dziri uku dzacho idzodzo. Ah, ende zvinhu zvacho komurei hesi aiwa matha hanzi uri gosi ramaigamu wani ndatoona kwanga uchituka uku ii asi zvatokubvekebveke ii ndikubika sadza ravayi ndoda sadza drati facebook yakutyisa mamona musikana uya Madira ndicha dura turi dangerous. I'm just gonna die. Mm. I think I'm just gonna die. Nikuda dura. Kutongofa cheko. Esi sibongi uri right. Ah. Ndati inini I don't understand this. I'm just gonna to kuitiswa. musikana uya lorraine uya watakaita tikati i stand with lorraine i stand with lorraine i am lorraine two zvimahashtag tichisa tichitumira anti jani tichiti munhu atadzirwa zvinhu izvo kupi ndofunga aichiseka achiti injoya ah, mm, mm, i'm sure she was having lots of fun apa tichichema ndizvakunetsa uma pafacebook mazuva anoina mambo ndonanga tichambopindura nyaya dzepafacebook kana kunzwirani tsitsi bcause these people are manipulative and the sad thing is they manipulate you with the nyaya dziri very sensitive anti mazviona because zvaakaita izvozvi zvi now if someone comes here and uyu tinongotarisa ah newe unomuona chacha mama mavhidhiyo ake akuita chatobutarisike i cannot mm. akuita mamavhidhiyo lala akanaka zonyemba wakeee yakutonge fani i can't do this uretseka ndikuedza yotsore baby zvinhu zvacho zvakaoma because inini this is like iwe shamwari iwewe takatinyatsa kuitiswa well not me i don't know if you akakuitisa iwewe but no that's like some bullshit right there i call bullshit when it's bullshit that was bullshit hmm. and they, i think vanhu havazive kuti they are actually people who go through this shit every day ende zviri zvechokwadi manje kana munhu uchitambira nepfungwa dzedu kudai soo it becomes hard for us kuti tibatsire people who are actually going through this shit vose ndichingoti no, can i tell you something um, yesterday you wrote a comment on my uh, facebook right ticharo nezvenyaya mm. idzi and then i only saw that today because yesterday i was like offline but imi muri kuitiswa nemunhu it's like uh, how many people tariro iwe unogara kucape town handiti I'm sure you know mm. there's certain people like uh, Zimbabwean community that you know vanhu vako vaunoziva kuti ava ndovaziva pakati pakati pakati pakati not just like on facebook and some of those people you know them in real life and stuff vangani vakati vana nigel vana nigela hanzi nigela vakationeka kangani kuti ini sisi ndakutoita zvangu kunozviuraya

iwe shamwari nemboro dzaka dziri i can't kill myself like that if she really wanted to kill herself because of that video i don't think she would be exposing herself like this and zvinhu zvacho it's not even funny she's trying to be a comedian but hazvisi kubuda i cringe hanzi moro yema can i tell you something inini if i want to kill myself if i want to really kill myself like

ah kwete zvekuda kuti tisa kuti hmm. hanzi i'm going to kill myself ah iwe shamwari iwewe ndine marope ndakatenga i will give you the rope and then do it it's just attention seeking behavior andikola wachimboro kudii hanzi wadzipo rokuti aiwa ndanditi uh, i can't kill mirarala i was saying kuti uh, eh. munyika not munyika in the whole world there's so many mbolis mboro dzakawanda how can i kill myself ah,

I'm not gonna be here for long handinoza malive angu igagaga ndiende nguva chaidzo dzinonditsimbirira so thank you so much for joining handiti thank you lala I'm scan of... I must look after yourself right. don't kill your okay ah chacha ndikanverenga comment yako hanzi na chacha haasi kutsvaga relevant ari kutsvaga relevance of which its fine we don't mind kutsvaga relevance lulik manut zvinoita ana vaive kucape town vakalika manut avo and it, it was fine and akaiwana magiga akaita akanopefoma but many women came eh, vakauya uh, vachiti i am lorraine too i stand with lorraine izvozvo vari pai ndizvanachivhunza where are they where are they vanhu you, you, you don't think usati ehe eh, because now takuvaseka amapenzi ah, amapenzi ah, anditi relevance ingaitsvagwe but i think relevance inoda kutsvagwa ah, nezvinhu zvisina basa mm. zvekuti tinoona and we forget about it now ipapa chero tikaona mumwe musika mukadzi and chinoita chekuti there are actually gonna be people who will be going through this shit zvitori riu zvisingadi kutsvaga mbiri kana kuita sei we won't listen to those people wose tongoti tingaite zvemunhu achati mangwana anomuka akutoita ndakazonyengwa and its just and hazvingosekese azvimboseka so i cringe i couldn't even finish some of these videos ndiri kungodarika ndikati nhai jehovha ko chii mm. mm. ndikati nhai jehovha ko chii that's i never no am, am i winning it's because makuita look what i did Did you see that? Hmm? Look what I did. Ah, the stove. no, I mean uh, the stove. Mm. Am I with Anmakuzona? Makuta, each man for himself because of what? Because of people like her. So I think people should just know zvekutamba nazvo zvekutamba nazvo. Relevance mazuva ano you can get relevance with different things zvisingadi kuti upinze these sensitive issues nayi. Akabharanzi taura hako. indakatopotsa ndarekodha iyo hashtag kundura ndombora kudarikwa hmm. padiki so ndandarekodha hashtag ndakutoda kuti amuloreng two aistendizvoreng munhu asi dai tiri pai bibho teuba said hi ndarasira rasira sedza pasitovu yabebhu

ende mbiri yepafacebook inongoida iri kure wapo izvozvi o wakuitirwa malive nengochani wakuitirwa chii this is the aftermath of mbiri yepafacebook imukuzvinzwa uri kure its all rose uchiona vachinzi lalalalalala uchiona vachikurudzirwa vachinzi wakanaka vachinzi makazoita sei my god uri kure e uri kure ehe zvinenge zvakanaka but once fame is dangerous and fame is uncontrollable izvozvi o oh, wakutomuka angova malife nengochani wazara kuna namvengembenge uko vanhu vacho ivavo vange vaita i stand with lorraine ndivo futi vakuita chii vakuti kabharanzi ani mazvona that is what fame does fame vanokupindurikira zvekuti to my god femu yakaoma kani fema muchandirambisa nemurume umwe atori naye handichauri nemai wekudakuti mai tatenda who is tatenda kazeni wangu vanoti tatenda ndoda kungoti kuri vatendai my ex network yangu hmm. ndakuenda my god my god my god chaisa nevedu wei kuti zvikuda kuti ndi because the fame iyi it comes with a price and ndokunyepera it comes with a very big price naiwe tatenda titi ende titi uyu zvaatoita mumba mangu mudhiri wora because akuchinja tv nai mwari wangu daiwe titi iwe tatenda ari muceiling mm, vanhu vakaoma mm, vanhu vakaoma ndakuendisa ndakwene ndokuona inetwork yangu yakunetsa ndine wifi mhana anamba u reloaded get away futsek kangochani kangochani kangu ko mazana wachandifonere wai asi wakati wakati wakati replacer tatenda wei ah, ndi murume uyu naiti zvaakutodiyararipa zvakoma newe mba ureloaded kwemazuva ano hanzi ndiri nherera wichinherera inga pana mai vaya vani vainoti hanzi mwana wangu mwana wangu a ah, zvinhu zvacho just calculated manipulative shit zvokuti unotozvishaya kuti nhai mwari vangu ko chii ndo zvatava here vanhu venyu izvi chii inzara here yatisvitava unozvishaya mm. unozvishaya hese belint ndakubikira sadza remuri watikabva nawo kwarutoriwe unozvishaya kuti chii nzara yacho ndopa yatisvitsa mm, zvakaoma zvakaoma kani funo ngavatosimba sisi vaya my god ngavatosimba naiwa ndikukutsvaga uri ikoko

hanti waiona welcome to the real world the real world is full of pressure hanti wazviona that's how i live every day nepressure iyoyi because you are always on the run mm, zvakaoma saka ndiudze kuti iko kamwana aka kaitika nda zviuraya because kwangu ne video wani yabuda pakachanonambirwa kubhekebheke uko tichatochema kabudu

nenyama dzese dzaka rine kaveji dzida kati lego ukatatukwa kati lego wobai vai vai mai vakurewo mai vekuti maje uchaona mai vekuti maje uchaona vaaa zangu uchasvona ndiri dodzi mavaziva here daive toitine vhidhiyo yacho tichamboiposta ndakaipiwa naloveness max ndiani lala is max ah, ende zvinhu zvacho izvi zvacho wis max naive we ah, ndakatotsva focus handisati ndadya Putz. Nem